Birlikniñ yüz yıllığı biñ doquz yüz on doquz senesi yanvarniñ yigirma ekisinde Kyivde Sofiyevskiy meydanında Ukraina Halq Cumhuriyeti ve Ğarbiy Ukraina Halq Cumhuriyeti, ZLUKA, qararnamesini ilân etip birleştiler. Memleketniñ tarihında bu kün Birlik künü olaraq belgilendi ve alâ daa ukrain topraqlarınıñ bölünmezligini isbat ete. Ukrain topraqları Kiyevska Rus zamanından berli bölüngen edi. On birinci asırda Yaroslav Mudriy elâk olğan soñ, Rus ayrı knâzlıqlarğa dağıldı. Bu knâzlıqlarğa basqıncılar ücüm etmege başladı. Doquz asır devamında Ukraina topraqları qısmen qomşu devletlerniñ nezareti altında edi, Litvaniya, Poloniya, Avstriya-Macaristan, Moskva, Rumaniya ve digerleri. Biñ doquz yüz on yedi senesi noyabrniñ yedisinde Rusiyedeki bolşevikler devriminden soñ Ukraina Halq Cumhuriyeti meydanğa ketirile. O, ukrainler yaşağan evelki Rusiye imperiyası topraqlarında yerleşe. Ukraina Halq Cumhuriyeti Kyiv paytahtı ile Rusiye Cumhuriyetiniñ terkibine muhtariyet olaraq kire. Biñ doquz yüz on sekiz senesi yanvarnıñ yigirmi ekisinde Ukraina Halq Cumhuriyeti özüni mustaqil devlet olaraq ilân ete, onıñ mustaqilligini dünyanıñ yigirmiden ziyade memleketi qabul ete. Biñ doquz yüz on sekiz senesi oktâbrniñ on doquzında Avstriya Macaristan imperiyası dağılğan soñ, Ğarbiy Ukraina Halq Cumhuriyeti peyda ola. Onıñ paytahtı, Lviv şeeri. Ğarbiy Ukraina Halq Cumhuriyeti terkibine evelki Avstriya-Macaristan imperiyasınıñ qavmiy ukrain topraqları kire. Eki cumhuriyetniñ birleştirilüvi aqqında muzakereler olarnıñ peyda oluvı vaqtından alıp barıla ve biñ doquz yüz on sekiz senesi dekabrniñ birinde Fastov şeerinde birleştirilüvden evvel añlaşma imzalanıla, bu eñ yaqın vaqıtta içinde bir devletniñ yaratıluvı aqqında vesiqa. Biñ doquz yüz on doquz senesi yanvarnıñ yigirmi ekisinde tantanalı sürette Zluka qararnamesi ilân etile. Bu Ukraina Halq Cumhuriyeti ve Ğarbiy Ukraina Halq Cumhuriyetini bir Ukraina Halq Cumhuriyetine birleştirilüvi aqqında vesiqadır. Bu Kyivde, Sofiyevska meydanında ola. Endiden soñ asırlar devamında bir-birinden ayırılğan yekâne Ukrainanıñ qısımları birleşe, Ğarbiy Ukraina Halq Cumhuriyeti, Galiçina-Bukovina ve Macaristan-Ukraina ve Naddneprânska-Ukraina. Asırlar devamında hayal etip ve bunıñ oğrunda Ukrainanıñ oğulları elâq olğan arzular, niayet, kerçekleşti. Endiden soñ yekâne mustaqil Ukraina Halq Cumhuriyeti bar, Endiden soñ azat etilgen ukrain halqı öz bahtı ve eyyiligi içün oğullarnıñ küçleri ile bölünmez mustaqil Ukraina devletini qura bile. Zluka qararnamesine köre Ğarbiy Ukraina Halq Cumhuriyeti Ukraina Halq Cumhuriyetiniñ ğarbiy bölgesi ola. Umumiy ve yekân tuğra olaraq Trizub tayin etile, Ükümet, ordu ve qanun çıqarıcı organlarnıñ birleştirilüvini Birleştirilgen Ukrainanıñ tezsiz toplaşuvına qadar qaldırıla, amma öyle ola ki, onıñ amelge keçirilüvi öyle de olmay. Yanvarnıñ yigirmi dördünde Cumhuriyetler Birleştirilgeninden eki künden soñ bolşevikler orduları ücüm etip, Kyivni zapt eteler. Ukraina Halq Cumhuriyetiniñ ükümeti paytahtnı qaldırmağa mecbur ola. Biñ doquz yüz on doquz senesi dekabrniñ yigirminde Ğarbiy Ukraina Halq Cumhuriyetiniñ Milliy Şurasınıñ başı añlaşmanıñ quvetini toqtata. Añlaşma çoq devam etilmegenine baqmadan, Zluka qararnamesiniñ imzalanuv künü ilk sefer zemaneviy tarihta ukrain birleştirilüviniñ timsali oldı. Biñ doquz yüz doqsancı senesi o vaqialarnıñ hatırasına millionlarca ukrainler Kıyiv, Lviv ve İvano-Frankivsk arasında canlı birlik sırasında birleşken ediler, bu memleketlerniñ şarqiy ve ğarbiy qısımlarınıñ birlik timsali edi. Devlet seviyesinde Ukraina Birlik künü biñ doquz yüz doqsan doquz senesi yanvarnıñ yigirmi ekisinden başlap keçirile.